enthaupt gin
Min as extrem kommt go So denken mir vun haut de ganz normale Goka
Min eis erholl vum lächte samste eng schwere ze mat 2 Stonne um Steck alles ofgefuer se An haut mawer der gelt Botz eis Fortsetzung vum Let's play. So, an du mat zimmer prett. Mir hunn haut e Starcup virun eis a probéieren natierlech erëm déi 3 Stären ze sammelen, mee et muss net sinn.
No enger laanger Woch kann dat virkomme vläit.
Jo, elo kënnt direkt eng Streck, déi huet sech komplett geännert zu Mario Kart 7 op Mario Kart 8 an heiansdo erkennen ech se och net zeréck. Also ech fannen d'MK8-Versioun do vill méi schéin a besser.
Naja, mir haten e Samsten domm gekuckt, verschidden Passagen. Dat ass e bëssen anescht ginn. Ja, ja, ja.
Mee eng cool Streck, also op béid Versiounen hunn ech se ganz gär.
Mir haten déi elo gesinn an zum Schluss vun der vun enger Lap. Si hunn awer wierklech do de Shortcut verschlechtert, kann ee behaapten. Deen um Site méi einfach, oder? Deen ass.

Häss de der geduecht dat déi hei Streck eng op Remastered soll giff ginn direkt op der Wii U respektiv Switch? Nee am Fong net, ech hat ganz aner Strecken vu Mario Kart 7 um Schierm wou wou sech dat halt méi ugepasst huet mat dem Gravity Dengen, mee bon mir wossten deemols och net dass se d'Strecke komplett ëmännere ginn. Och d'Gameboy-Strecke sinn tiptop geremaked ginn. Besser wéi hei, wat mer nach gesi wäerten. Well hei ass et am Fong ëmmer nëmmen e Rip-Off vun den Originalspiller. Naja, missten de Sonnden dach emol do duerchzéien, all Dag ee Part ze man, oder wéi hatt gesot? Genau, mir komme lo muer an de Special Cup, an dann e Sonnde fuere mer den éischte Retro.

An déi éischt Reck ass gepackt. 10 Mënz hu mer zwar net gesammelt. Wéinst dem Blëtz do, dat war e bëssen domm gaang. Ech hat gesinn, dass
ech Schocksche krut. Punkt vläit, dee mer kënnen noschwätzen och.

Sou dat hei ass eng Streck wou ech gesot hätt ok déi kënnt sécher a Mario Kart 8 zréck, grad well en souvill wéi soll ech se elo soen bal op d'Mauer fueren huet an alles, dat war jo deemools de Feature. Mee et ass net sou geschitt. Déi Streck ass bis elo nach net zréck. Ass et vläit ze komplizéiert fir un der Mauer ze fueren? Ech hu keng Ahnung. Ech hu keng Ahnung. Wann se wären et eens gi wou se wat hätte solle maachen, géif ech emol tippen. Woubäi een awer Passagen huet wéi elo déi ganz, wéi soll ech soen, 180 Grad Kéier do, déi heiansdo kënnen Anti-Gravity Mode maachen. Déi awer och bëssen an der Héicht changéiert a sou. Da ass och eng Streck wann du online fiers äh, och do zum Schluss vun der vun enger Lap. Do erof fält oder erof geschockt gëss rietserhand verléiers du extrem vill Zäit.
So, ech kommen dem Yoshi do net no. Ah, also guer net.
Sech huet och bei mir e bëssel e Problem mam Handling heiansdo, awer mam, mam Winkel awer verschidde Keiere sinn dat nun einfach so. Ich weiß net, wat d'Waasser méi am Spill ass, ob en dann als Käfer dat net gutt verdréit sozusagen.
Lo leeft et scho besser, de Yoshi deen huet sech do vun deene Mister Krabs treffe gelooss.
Huet mer soss e Charakter deen zu engem Kaart dee kadréiert ginn ass? Ehm am Fong nëmmen de Wiggler souwäit ech weess, an de Yoshi, mee dee fiert jo nach erëm mat. Deen huet och dee Kaart schonn.

Yes. An och déi Streck als éischten ofgeschloss. Ähm, wéi gesot, ech muss soen, ech sinn ëmmer e grouse Fan vun de Vario-Pisten. Déi sinn ëmmer e bësse méi spektakulär wéi all déi aner. An äh, jo. Vario Galeon-Wrack ass definitiv eng gäil Streck. Sou, elo mar eng nei Pist. Déi huet sech net wierklech changéiert op Mario Kart 8. Just déi ganz zum Schluss, Déi lescht Kéier ass e bëssen anescht ginn a besser, muss ech och soen. Do konnt een nämlech iwwer Infill elo Shortcutten. Op der MK 7, wéi se en, geet dat leider net. Mee am grousse Ganzen ass dat eng Streck, déi guer keng Antigravitationszon bäikrut an och iwwerhaapt keng nei Features benotzt.
Do konnt se awer, mengen ech, op MK 7 mam Fléien do e krasse Shortcut duerch si fabrizéieren. Jo, genau.
Dee geet awer och nach op 8, oder?

Also ech kennen elo dee beim Ziel. Deen drëtt vun der Streck do, ech muss den eng Kéier mol no. Ah sou, uff, okay.
Dats wech, an da kanns de mat Schrummkombinatioun op déi aner Säit do drop fléien. Ah sou, okay.
Nom Ziel do déi ganz Pas. Et ass eescht wéi de Faulebierg an dobäi war déi Streck eng Zäit laang online guer net gewielt ginn.
An ech mengen souwisou online wann ee géint Bierger spillt déi net gutt kënnen driften,
zemools, ech nennen se mol einfach, Okay, wou mir och nach wees de ganz genau das dann wéi normal
Ass ech Fehler kann sinn duerch dat Silo gefuer. Ech hu gemengt wéi bei Mario Kart 8 dréint dat dann. Hei ass et eng richteg Mauer. Yep. Sou de Yoshi ass rëm hannert eis. Kënnt eis awer net no. Den Handling ass zimlech gutt, also ech muss soen ech hätt elo geduecht e rutscht méi an deene geféierleche Kéier hei, mee am Fong fiert en sech extrem gutt.
Do schwätz ech och elo vun engem Yoshi, fir d'Honneschnurkler hei am Genéck ze verpëschen. Dat mécht mer Suergen. Ech bin mer awer net nämlecht, déi nämlecht Lobby vläit. Ech si mer net sécher, mee ass et vläicht esou, datt dëst Spill den. Et huet ee jo ëmmer e Rival bei de Computeren, dee Beschten. A ech meng, dëst Spill huet halt, jee nodeem wéi Charakter s de hëls, en festgeschriwwene Rival. Ech menge schonn.
Elo muss mer mol nach méi oft d'Vergl, d'Dree maachen, de Verglach maachen. Dat war mer bei Mario Kart 64 witzeg, well wann do den Rival ugefang huet ze lappen, huet d'Spill sech einfach en anere Rival gesicht. Op eemol war dann d'Kat tout, war dat der ganz Zäit hannert no gefuer. Deen ass dann engmol leschte ginn oder esou an du war op eemol den Bowser oder esou. Hei ass wierklech een, dee gëss net lass. Hei huet all Charakter säi Géigespiller. Sou, elo hu mer déi zweet Pist, déi sech an Etappen opdeelt. Och op der Wuvu Island zu enger anerer Zäit an eng kleng aner Variant, mee och eng ganz gutt Streck. An hei gouf et och e riise Bug, deen ass awer gepatcht ginn. Woubäi ech si mer net sécher ob s de vläit offline kéints nach benotzen, ech weess, um online gouf e rausgeholl. Ah ok, basically ass een nämlech an e Lach gesprong an dunn huet een en Checkpoint getraff, deen uewen op dem Bierg wor, an dat war am Fong en Drëttel vun der Streck, déi geskipt ginn ass. An jo, ass natierlech fir Time Trial extrem ausgenotzt ginn. Dat war wierklech am Ufank och batter am Online Mode, wa 7 Leit, esou wéi dat war et eng Mauer oder war et e Punkt dee sech do ausgesicht hunn, an déi Richtung sprangen an dofir ass einfach normal virun, well s de net wëlls benotzen. Jo, éierlech gesot weess ech och net méi ganz genau wéi dat funktionéiert huet, wou ee muss sprangen. an wat ee misst beréieren. Mee et war ëmmer, also ech weess nach wéi ech bal 25.000 Punkte gemaat am World Wide Modus wann déi do komm ass am Ufank grad, do wars de ganz genau misst vill Punkte well all Iesel deen dee Shortcut do, also dee Glitch Shortcut nennt ech mol einfach hëlt. Da sinn iergendwou hei beim Schlass gespawnt do am Bierg an jo dobun hat een natierlech e gudde Virsprong. Ongeféier hei meng ech ass een op d'Piste gesat ginn.

Na, du lags grad bei mir och e bëssen. Verstees mech elo oder geet nach ëmmer net? Nee, mäin Discord ass grad bëssen down. Elo geet et, elo geet et erëm.
Marker 7 wollt ech eben soen, Iech kéint wou se endlech och am Online huet d'Glitch eraus konnten huelen an de Verglach gemaach hutt, Marker 7 Glitch geholl an alias Vulkan geholl. Ah sou, ok, jo. Jo do war jo och en béise Skip derbäi. Du muss einfach no hanne fiers an dann um Hiwwel 3 Tieren bis bass färdeg. Dee gouf ni rausgepatcht oder wéi? Deen ass ni rausgekomm gin ne. Ah. War no Tool Set zu kruss mir e Soft Shredder Kit wanns de benotzt hues an bass mensch souguer gebannt gin deelweis. Ah sou ok. Ja. Jo ech gesin du hues et. Leider net gepackt.
Leider net gepackt.
War den Discord deen dech bessen hei. geckeg gemaach huet, ofgelenkt huet. Ah, ech gouf e bëssen zerstéiert do am Bierg. Ah, dass dee Bierg gefält mer och net gutt. Vläicht geet et jo fir ze vill Stären nach do. Jo, dat war et da rëm fir haut. Mir sinn an der Siegerehrung a muer gesi mer eis da mat dem leschte reguläre Cup. An da geet et iwwer d'Féierpaarts-Retrostrecken. So, da gesi mer mir kruten zwee Stären, jo, domat si mer zefridden. Fir de Wee kleng kleng Éier gemat ze hunn. Genau.
Dat do wäert se. Okay, dann wënschen ech Iech nach e schéinen Owend a bis dann. Bis dann, ciao.